Dindeeni Nankara nyɛla Akure bela Gorim puuni ka Amaana shili ni Ago tiŋkana n-to na kadama Achiusi domi a ka ti lihi kadama Gorim puuni especially ti ban kpɛri na Europe puuni ŋɔ maa a yi make a choice ka di nyɛ a ni kanna maa imaa a zaŋla invitation so n-ti a invite ka a ka ti sheegi o sani ka di bɔri ni a taɣi tiŋ shɛli lala tiŋ maa na n-di ŋun ŋuna likely Bɛ ku tooi kuli sa bee din lee yi niŋ ka di nya a yi bela nimaani ka bɛ yi ti cheeki ka di nyɛla a daa zaŋla one month bee two month bee three month visa zaŋ zaŋ kana ka di ti niŋ ka di niŋ kadama di kpiya gba bɛ yi nya a bɛ ku gariga ee bee a'a a zaŋla tourist visa n-zaŋ kana ka ti bɔri ni a kpalim la a tiŋ ŋɔ maa puuni n-yi pa n-niŋ wula N beni, ka laa tiŋ ŋɔ maa ni ka di nyɛla ka dima bɛ gui tooi gariga bee bɛ ku kuli sa imaa bɛ baŋ ni a binshɛɣu kam zaa ha di chiya. Laa tinsi ayi shɛli ni yɛn yɛli ŋɔ maa, dini n-nyɛ tin shɛŋa din ku niŋ Yurop n-yɛli silimiin tiŋa. A yi bɔri ʒii ni a ʒini silimiin tiŋa laa tinsi ŋɔ maa, dini m-mali sudolisi shɛŋa din beni ka a ni tooi ʒini laa tinsi ŋɔ maa ni n-nyɛ agbana bee a yi bi nyɛ agbana ka a ni tooi pɔri soli n-tumdi tuma din yɛn chɛ ka bukaata maligu ka di tooi maani yiŋa domi a ni di pun yi yiŋ kanna ŋɔ maa. Bukaata maligu zuɣu ka a kanna maa. Di zuɣu, kpɛŋŋɔ ti tɔɣisirila gɔrim yɛtɔɣa. N yuli m-bɔri Mister President on social media ni a suhi a shɛm, di yi nyɛla zuŋɔ n-nyɛ piligu ka a kana ti kurɔsi viidionim ŋɔ, eeh n-ko yɛn suhi a mi ka a kpaŋ a maŋa ka a shɛyi ka chaŋ ti follow you on YouTube. Kpaŋa maa ka a watch video nim maa, gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira, ka share yi ka like ka subscribe. Kpaŋa maa ka a turn on notification, notification ŋɔ maa di yɛn chɛ a ka dabisili kam puuni bee saha shɛli kam ti yi zaŋ video zaŋ bahi na ka a nya notification wuhi ni ka dama eei Sweet Africa TV Mister President gɔrim yɛtɔɣa ka n tɔɣisira n ŋɔ yɛtɔɣa shɛli ka n yaa zaŋ zaŋ bahi na maa di yɛn chɛ ka a gba chaŋ ti kpuɣi li ka di niŋ anfaani zan zan ti a gɔrim puuni. Di viɛli pam. Naa wuhim a zo bɛn gbahiri zahim shɛm, di zuɣu miri ka a ti a zo saɣim. Domi a yɛn yɛri ni kadama o bɔri eeh suuna liɣiri, o bɔri amiliya liɣiri, o bɔriya din yɛn na ŋ-ŋɔ, ka a tir o li. Laa ŋɔ maa yɛn chɛmi ka ŋumbani maa ku o ka so dolsi shɛli din yɛn chɛ ka o gari. Dɔzuɣu ti ni be kpiɔŋ ŋɔ maa, gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira, feeling free. A yi watch ti video nim maa ka niŋ interest ni kadama a ni tooi joini ti on WhatsApp platform eh a ni tooi joini ti WhatsApp platform maa bee a ni tooi tim a eh voice message a yi niŋ interest cham daa joini ti platform for more discussing about WhatsApp ŋɔ maa ti ku tɔɣisi la gɔrim puuni gɔrim puuni din beni di alheri di zaɣa viɛli tali di opportunity shɛŋa din kana a ni bi mi shɛli Ɛhɛɛ, ka a gba zaa gbaagi n-zaŋ pahi di zuɣu. Dagbamba yɛrila yɛtɔɣ shɛli la ni yino yino yɛligi zuɣu ka jɛrigu niŋdi jɛnda. Di zuɣu bɔhigu ni kul luna platform maa puuni zaŋ chaŋ gɔrim yɛtɔɣa. Ŋun kam mali di baŋsim, o hankali tariga, o yɛn kam naa ti kpe di puuni. Di yi ti niŋ ka opportunity yi luna platform maa zuɣu ka a yi mali di yiko, ka a gba kpaŋ a maŋa n-doli li. Di zuɣu ti ni tɔɣisiri yɛtɔɣ shɛli about platform maa, ti ni niŋdi binshɛɣu kpe ŋɔ maa. So dindee niŋ ka di nyɛla A suhu bela gorim puuni bee gorim puuni topic niŋ ŋɔ maa di niŋla nyaɣisim feeling pray ka share ka like ka subscribe biɛɣu kam a ni ku wumdi ŋɔ maa dee n chami ka a gbaari n pahira dii ti paagi din naan shɛli ka a zaŋ zaŋ tum tuma so tinsi ayi shɛli nyɛla n yɛli zaŋ ti a ŋɔ maa Europe Dini nyɛ one of the best countries ka di nyɛ a yi kpɛna di puuni ka di nyɛla luɣili kam ka a yi be ka chaŋ ti ʒe nimaani binshɛɣu din yɛn chɛ ka a ni tooi ku zani saha shɛŋa n-nyɛ a gbana yomyom ka di ka a yɛtɔɣa muɣisi ni yɛn zaŋ nuu tiri a tin shɛŋa ŋɔ maa dini kaman dihi zaŋ tabili ka lahi tinsi ayi ŋɔ maa ka di nyɛ hal a yi be silimiintiŋa m-mali la hal a zuŋɔ yuma la yuma ayi N chana ka a bi ti tooi nya gbana. Tɔ! Nyin m baŋmi ni kadama di ŋuŋu ŋuna, a daa pun bi kurɔsi mi chɛɛki bee nyin bɔhi ma m-maŋa puri lɔn shɛli beni. Dɔn biɛɣu ka man yɛri li mi, Gɔrim, a yi daŋ nya di information ka go di yɛn chami ka yɛtɔɣ shɛŋa beni mi Karibila n-diya. Ninvuɣ shɛba din mali beni m-bi yɛli mi ni niriba yaɣi yuma ayi ka bi nya gbana, niriba gari yuun pii pii gba ka bi nya gbana silimiintiŋa. But, zuŋɔ ŋɔ, bɛ maŋmaŋ baŋya ni kadama bɛ tim ma bɛn daa di li shɛm maa. Zuŋɔ ŋɔ, bɛ zaŋ zaŋ sɔŋ bɛ hankali puuni. Bɛn baŋ ni kadama ka lan daa tu ni bɛ niŋ, bɛ maŋmaŋ nyɛla bɛ tuubu shee. So, taba m-pun kana. ti ni daa doli so shɛli ni bɛ ni daa bɔhi ti bɔhi shɛŋa. Di puuni yɛtɔɣa ka ti mali kahigiri ya din daa di shɛba. Hal na ni zuŋɔ ti na mali nia ni ti yɛn kpuɣila napɔŋ ti ma bihi bɛn pun yuui silimiin tinsi bɛn pun beni ka ti mini ba diri fiila ka bɛ shɛɛyiri ti bɛ experience, bɛ life din yɛn chɛ ka nyaaŋa nim ŋɔ maa kii bɛ zaa niŋ haŋgal. Di zuɣu n ni yɛn zaŋ nuu tiri a kantiri shɛŋa maa dini n-nyɛ, piligu namba din pahiri namba dibeeyi ka yɛn yɛligi n-zaŋ ti a ka a yi sheena tiŋ Yurop ka yi bɔri ni a tooi be nimaani ka ka yɛtɔɣ muɣisirili din yɛn chɛ ka a yi be lala tiŋ ŋɔ maa puuni. Lala tiŋ ŋɔ maa puuni nyama namba wan, so dolisi shɛli bɛ ni doli n-tiri gbana di viɛli pam bɛ ni nyɛ namba tuu di puuni n-list puuni ŋuna n-nyɛ Spain. A yi kpɛla Silimiin tiŋa ka di nyɛ Spain ka a chuusi n-chaŋ ti sheegi Spain, bɛ bi yɛrimi ni paɣaba ŋmari wahi zuɣu. Amaa Spain soshili ban ni doli ŋmari wahi zuɣu maa di galisiya pam. Di zuɣu Spain n-nyɛ number two in the whole Europe ka a yi bɔri ni a nya gbana ka di nyɛla so ka a bɔri ni a mini o niŋ marriage ka o ti a gbana di beni Spain ŋɔ maa bɛ lahi mali so shɛli ka bɛ yoori li tiri gomnanti yoori li tiri ka dama din dee yi niŋ ka a yi be nimaani n ti nyɛ ʒii gbana nimaani m mali nimaani passport M bi bɔri ni m boli li siliminsili amaa n yɛn yɛlimi ka dama o ni tooi tuhiga kamaa o bia n zaŋ pahi o daŋ puuni ka bɛ saɣiri zaŋdi tiri li di mi nyɛla O yɛn niŋ li di tum ni o niŋ li zaŋ ti ninvuɣu so ŋun be Europe ŋɔ tin shɛŋa. Di bi tu ni ka dama di nyɛla Africa ka o bɔni o ka a ti niŋ li. O ni tooi tɔhiga kamaa o bia ka gbana saɣi zani zaŋ ti ni iin o ni shiri tooi tɔhiga o bia ka a dibu ni a nyubu ni a binshɛɣu kam ka di wuhi ni ka dama o bia nya a. o tɔhigimi zaŋ li ti pahi o bihi zuɣu. Ŋolo ŋɔ maa bɛ tooi saɣiri zaŋdi tiri li. Bɛ lahi mali binshɛɣu ka bɛ saɣiri zaŋdi tiri li Spain tiŋgbani ni ka di nyɛla kadama a a daa zaŋla tourist visa n-zaŋ kana bee invitation zaŋ kana. A ni daa kana maa teemi ni a daa provia a proof of fund. bank statement, binshɛɣu kam maa zaa ha ka kana n-ti be tiŋ maa ni. A ni beni la hali a visa maa expire ya ka a ni be tiŋ maa puuni, bɛ lahi mali zali shɛŋa beni mi ka a ni tooi doli li ka di nyɛla a ni tooi lahi prove a fan tiŋ maa ni liɣiri a di account puuni ka bɛ lan yuli di puuni ka lan sɔŋ sa ka a tooi nya gbana. Ka bɛ lan mali shɛli ka di nyɛla kadama a lan kana ka a mini so yɛn niŋ tab amiliya maa, kaman a ti ni pun yɛl li shɛm ka di gba maa. Ka lan mali shɛli beni ka di nya a ni tuui kpɛna tiŋ maa ni a bi di tim bee a di tim. A expensive shɛli a ni niŋdi from din nahin shɛli hal na ti paai zuŋɔ lu maa yi shɛli a ni beni ŋɔ maa, ka a ni tooi prove a binyɛhiri, a ticket nima, a ni dari binyɛhiri. Di lahi mali so shili beni ka bi lo lahi pu vuri li. Ka lahi mali shili beni ŋɔ ka di nyɛla ashibiti mi gba wee n-nyɛ li. A yi mali ashibiti kaad maa ka di mali di gba so shɛli din yɛn doli laa hal li ka lɔya nima. Di zuɣu Spain dɔbba ŋɔ ŋuna bi kuli mali yaɣa yaɣa yaɣa yaɣa din galisi pam ka di nyɛla bi tooi doli li n mali li tiri Ghana tingbani maa ni. N lahi pahi di lantahili la ka Spain lan viɛla nyɛla kadama so beni o ni tooi ŋme bolli ŋmɛbu ka bolli ŋɔ maa bee o mali nuuni baŋsim shɛli. Ka o nuuni baŋsim shɛli o ni mali ŋɔ maa o mali li tumdi tuma ka ka gbana ka tiŋ maa ni lihi o nuuni baŋsim shɛli o ni mali ŋɔ maa ni tuun shɛli o ni tumdi ŋɔ maa zuɣu ka bɛ lan niŋ wula? Ka bɛ lan zaŋ di daliri n zani ka ti a gbana. Spain lan nyɛla binshɛɣu bɛ ni gba zaa mali puu tuma pam viɛnyɛliŋga. A kana Hɛ, ka tuma na ka a nuu ni bee ka binshɛɣu na ka a nuu ni, a ni ka gbana, ka bɔri ni a tumdi nimaani pu tuma maa? Hɛ, kamantoosi tuma bɛnimi, leemu bɛnimi, leemu nyaamu bɛnimi, pu tuma maa din ŋɔ n-ti pahi apɔl tuma nima, a ni ku tooi kali li. Ka lala tuma ni ŋɔ maa zaaha, ka di zaaha be tiŋgbani maa puuni. Ka Spain ni doli n-yɛli, bɛ yɛrila Spanish, bɛ bi yɛri Silimiinsi li, but ka bɛ lahi nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn gba zaa yuri saamba bee bɛn bɔri saamba bɛ biɛhigu puuni. Di zuɣu. Din dee yi niŋ ka di nyɛla kadama a dolila kom zuɣu kpɛna o, a dolila ŋun lee zaŋ zaŋ ti a na, ka di nyɛ a ni kadama a bɔri mi ni kadama a yɛn ʒiri luɣ shɛli polo ka bili suhu du o, ka di mali yaɣa yaɣa din ni tooi doli ka a ni tooi zaŋ zaŋ niŋ nyɛ gbana Europe puuni neen yɛla On my list n select Spain one of the second second on my list. In Europe, di lee niŋ ka a bɔri ni a ʒini nimaani ka mali suhudoo ka na tooi nya a gbana ka a yi be tiŋ maa ni ka bi tum din be bee ka a visa expire ka a na be tiŋgbani maa ni na bi shɛɣu kam. A yi bi tum din be di ŋɔ ŋuna di ŋɔ ŋuna, ɛhɛɛ, a daalaafee ko yɛn saɣisirimi ka a chana. On my list, Tin shɛli din nyɛ namba one ka di nyɛ a yi kpɛna the whole Europe zaaha ka bɔri ni tiŋ ŋɔ maa ni i ma a visa n-kpii bee a resident n-kpii ka a be tiŋ maa puuni ka ni tooi nyari luɣ shɛli polo maa bee ka ni tooi doli soli bɔbigu beni di ni tooi nyɛ a gbana bee ka tiŋ maa ni gba hal a yi bi nyɛ gbana a mi bi tumdi taali shɛli bɛ mini maŋ polinsi bɛn ti ku kana nti ku gbaag a ka lihi a. ka a ka gbana ka bɛ chɛki chɛki a, hn, ka ya ni a kpe maa chandi, bɛ bɛn gariga shɛli bee ka bɛ kuli lɛhi Afisa ka baŋ li ka dama a wula wula Afisa kpim maa, o Afisa kpim ka o lɛhi tiŋkariŋ ka a yina ka o yaa ŋ, chɛ maa chandi. Jɛm kama bɛ ku niŋ, bɛ ku niŋla friendly yurilim zaŋ kana foreigners puuni, though bɛ gba bi yɛri silimiinsi li, but bɛ ninsalisili. ni daadimanima i di galisiya hali bɛn tam bihi ni tooi yina n-niŋ nimo n-sɔŋdi kama gbansabila din ku yɛn chɛ ka sokam nya gbana on my list number one dini n-nyɛ Italy eh Italy Italy nyɛla tin shɛli kama ti yɛn ʒiya ni ti yɛli di yɛtɔɣa zuɣu ni biɛɣuni ti yɛn yɛlimi laa hali ka di ti wum ti zaa ha domi A nya America, USA, Canada, din dee lee niŋ ka Italy di kani, Europe zaa di kani, din dee ni niŋ ka Italy di kani. Ti yɛla tin shɛli ŋun na mi rule the whole Europe oo, dunia zaa ni na mi di tin shɛli daanfaani. Di zuɣu Nyama yi tali n-che ka zuŋɔ niriba ti baŋ silimiin tiŋ shɛŋa German daa ni pa Germany bee di yuli daa ni bi kana ka Italy n-kuli nyɛ tiŋ shɛli hali bia bee binshɛɣukam ka di di yiri ni o noli ni. Di zuɣu Italy yuli maa di pala zuŋɔ yuli n-nyɛ li. A yi kana ti chana tiŋ maa ni bɛ ninili salisili puuni eeh bɛ gba zaa mala pu tuma ka a yi mali nuu ni baŋsim ka a baŋsim maa viɛla, ban tooi lihi a kpaŋmaŋa ni a hard working zuɣu ka zandi zuɣu n-ti a gbana. E yi dali binshɛɣukam zaa ka a yɛn renew a gbana bee ka a yɛn niŋ a, resident n-nyɛ number one n-zaŋ li tiri ba. Yaha! Bɛ luɣi din ka a di ka bɛ yɛn process a binshɛɣukam zaa bɛn tooi doli li. Italy a ni tooi lahi di tim ka tim maa ka di beni di bi nani. Di nyaaŋa Ka binyɛra tiri niriba naan tooi bo larisi zaŋ ti too ka o lan zani a nyaaŋa hal Itali din mali ka di nya looyanima ka bɛ zaŋ bɛ zuɣuri n-gbaɣili taba n-yɛl a, N yuuri ŋɔ puli ni lahiya n gbansabila niriba alakai ti ba gbana, a yi lahi maa di bi tu. Chɛli ka ti zaŋ ninsal sili pɛ di puuni, ka bɛ zaŋ ninsal sili Eeh m bahi tooni ka deei gbana n zaŋ zaŋ ti ka gomnanti maa saha n zaŋ zaŋ tiba ka bɛ mali yuuri ŋɔ ti yɛn tari Italy na n ku lahi mali dazab shɛŋa ka bɛ yɛn kariba yuuri ŋɔ puli ni eeh ti yɛn tarila gbana bee ti yɛn tila gbana maybe bɛn tooi yɛli ni kariba ti yɛn tila ninvuɣu kɔbisita bee ninvuɣu kɔbisinahi di zuɣu n nyɛ ban yɛn ka gbana maa laɣimiya na so din ka a doli kpɛna o a doliya kom zuɣu kpɛna o ka bi nya gbana A doli kpɛna ka o nya gbana bɔ n-lee tahiri li? Di dolila a ni daa di a tim maa shɛli ka di bi niŋ. So ni tooi beni ka di nyɛ wara kpɛla silimiin tiŋ na bee di UK bee Germany bee whatever ka be nimaani ka ti wum ni bɛ ni tarila gbana maa en respect ka a kana n-ti join ba ka saba a yuli. Bɛn be yɛn doli ni yɛ polo ka a dubi la I deserve ka bɛ ku fight la hali n na wula n-ŋmaai gbana maa n-ti. Ka di lan mali ka bɛ ban nyɛ a sɔrinima N yɛra dolodolo Yisa nima ka chɛ ban doliya dolodolo Mariam. Hii Ital nim ban zaaha nyɛla dolodolo Mariam. Hii di zuɣu dolodolo Mariam nima bee laɣim tab zaaha nangban yindi ka bɛ mi gba zaa lan mali dolodolo Mariam nim ŋɔ maa mi gba zaa. Bɛ gba zaa ni ni tooi zaŋ bɛ zuɣuri gbaɣili tab n fɔɔsi hii n mali soli shɛli shɛba gba zaa ni tooi doli ka di ʒiya ni gomenti yim na ti sɔŋsi daadama nima di doli ni ka dama eeeee bɛ nyɛ gbansabila bee bɔmbo. Amaa yɛtɔɣ shɛli bɛmi ka niriba pam bi mi li. A mi a mi li bee bee a bi mi li, the whole Europe zaaha, di pa Musulintiŋ oo, amaa a kana ti pooi kɔbigu puuni, Pihiwee Naawuni ninvuɣ shɛb bɛn ku zoogi ka bɛ tiri ba gbana paai nyɛla musulinima. N jɛndira ka n yɛri ma, O musulinima, di zuɣu n-ti ya ni saha shɛli ti ni daa ti be kamp, daa ti niŋ naŋgbankpeena ka ti mini kambɔnsi ŋɔ ka bɛ yɛn iin bimbɔnnim ŋɔ bɛ pa musulinima, bɛ nyɛla dolo musulinimdi ka ka tinim nyɛ dolodolonima, ka yi ti tirila ba ŋun gbana ka bi tiri tinim ba ŋun ŋuna, di niŋ yɛtɔɣa maa di galisiya. Di zuɣu Itali ŋun ni yo niriba ti paai shɛm ŋɔ maa, hali Italinim ban kuli paaya ka di ti paagi ka bɛ andasitandi ka dama ti Musulinim m-bɔŋɔ. Jiŋli ka yɛn puhi ka samban ni ka bɛ niriba yɛn kpɛra ka bɛ yihi kamani duri bee asɔri bee ka bɛ kuli yihi yaara titali kɔmpani din kuli nyɛ do vuɣu zaŋ ʒiya n-zaŋ ti Musulinim. A ni yɛn tooi puhi jiŋli ninsal sili puuni Italinim beni. Amaa a ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa, so ŋun ni tooi beni ka di nyɛ binshɛɣu din paag o. Ehe ka o lihiri ka mali yɛra, Bari ma n yɛri ma tiri N jɛnara tiŋ maa zaaha bɛ ninsal sili zaŋ kana foreigners. A yi lihi ninvuɣ shɛba dabisili puuni bee goli puuni, bɛ n-nyɛ vedia n-kpalim kom ŋɔ zuɣu ka bɛ zaŋ ninsal sili m-bahi tooni ka zaŋ satellite m-pa ni bɛ di chɛ ka daadama ni ŋɔ maa ka bɛ kpalim kom maa puuni ka chaŋ ti yihiri ba na nti tiri ba biɛhigu shee, dibu shee, blanket nima ka bɛ doori ma ka lan tom mali neen salisali shɛli bɛ ni yɛn niŋda n-lihiri bɛ daalaafeeli zuɣu. Italy n-nyɛ ninvuɣ shɛb namba wan di whole Europe ŋɔ bɛn kpaŋ di maŋa zaŋ chaŋ sɔŋsim ni gbansabila bee ti ban yiri ti shɛŋa n-kanna silimiintiŋa ni ti ti nya binshɛɣu zaŋ chaŋ ti noli polo ka ti laamba bee ti mabiligu bɛn be yiŋa ka bɛ gba di di daanfaani. Di zuɣu ni yɛn yɛla shɛm, dindee yi niŋ ka di nyɛla a malila nia Naɣiri bɔri ni a kpɛna silimiin tiŋa ka na lihiri silimiin tinsi maa puuni din sani ka a yi ku kpɛna ti be di puuni n-yɛn tumda. A mali gbana woo, a ka gbana woo ka ni tooi mali suhudoo ka a mini bɛ zaŋ a kulisi yiŋa ka di yiɣi ka furi. Dindee yi niŋmi ka di nyɛla a bi chaŋ ti kpe yɔlim yɔlim puuni. Bɛ zaŋ nir kulisi yiŋa, bɛ deport o, di bela luɣili kam. Amaa di yɛn yila nyin laa nir ŋɔ maa a ninsalasili puuni bee a biɛhigu, ɛɛ, ni salim biɛhigu ni. ka o ʒini bee ka o chaŋ. N yɛri ŋɔ maa di pala bɛ bi dipɔɔtirila niriba bee bɛ bi kulsiri niriba amaa ni sani tuma ni ka o ʒini bee ka o chaŋ. N yuli m-booni Mister President on social media ni yɛn sohi shɛm gɔrim yɛtɔɣa gɔrim puuni di yɛtɔɣ shɛli ni tin shɛŋa din tu ni kadama a make a mind puuni din dee yi niŋ ka a yi tooi kpe ni silimiintiŋa a ni tooi ʒini tin shɛli Suhuchi ka ka yɛtɔɣa muɣisira ka a ni tooi nya a gbana. A yi nya a gbana ka bɔri ni a go n-chaŋ luɣili kam zaa a ni bɔri Europe. Di zuɣu niriba pirigila zaŋ a ni yɛla tin shɛli ŋɔ maa n-zaŋ lɛbi dariga o chani naagi nti nya nimaani gbana. O yi bɔri ni o chaŋ Iceland o ni ti lan labi mali ʒini bee o bɔri ni o mali ʒini Germany o bɔri ni o mali ʒini Holland, Netherlands, Belgium, France o ka o chaŋ ti mali ʒini nimaani. Di zuɣu. Italy, Spain bili nyɛ ka ti mani ni ni tooi zaŋ n yɛla ni kadama a yi niŋdi n nia ni a tooi nya agbana soochi zaman laafia laafia lɛu alaafee zuɣu ni Latinsi ŋɔ a ka yɛn yɛla ni kadama chɛ ka di be a mind puuni This is the countries that Ni tooi yɛla zaŋ ti a yuli m-bɔri Mister President on social media, kpa maa man ka a share ka like ka turn a notification a bɔri ni a joini ti on WhatsApp, kpa maa man ka a joini ti ni ban watchira ka bɛ share yɛri ŋɔ maa bee ka bɛ drop di comment ka bɛ like ba please n suhiri a mi niŋm ya so din yɛn chɛ ka YouTube kuli pushiri message maa n zaŋdi tiri ban gba zaa na bi wumdi li n chɛbisi ya.